Pan o'n i'n ferch fach, o'n i'n caru flumps, sef fath o malws melys. Felly, dwi wedi penderfynu wneud rai bach fwy posh. Dwi'n wneud malws melys efo blas oren, a wedyn dwi'n mynd i dipio nhw mewn i siocled, ac yna rhoi popping candy arno fe. So rhywbeth arall o'n i'n cofio o pan o'n i'n fach. Dwi'n paratoi'r tin i gychwyn efo gan unwaith byddai wedi cychwyn paratoi stwff byddai efo siwgr ofnadwy o dwym, fydd dyfydd gwyn yr oen y peiriant yn mynd a fydd rhaid fi gweithio'n rili gyflym, felly cymerwch eich amser i paratoi popeth cyn cychwyn.
Torrwch ddarn o bapur pobi i faint eich tin, ac yna ei orchuddio â cymysgedd o ddwylo i ffwrdd yr un o siwgr eisin a fflwr corn. Mae'n bwysig iawn roi'r fflwr yn y tin neu bydd eich malws melys yn stico. Yna, rhannwch ddau wy a rhoi'r gwyn wy yn y peiriant. Sociwch ddail gelatine mewn dŵr oer. Right, yn y fowlen yma, dwi efo siwgr caster. Dwi angen just un llwy bwrdd ar gyfer Gwyn yr wy. Dwi hefyd yn mynd i roi pinch o halen yn fan hyn nawr. Felly mae hwnna'n barod i ychwanegu. A wedyn mae'r gweddill y siwgr yn mynd draw i'r ffwrn.
Rhowch y siwgr caster mewn i sosban efo 150 ml o ddŵr a llwy fwrdd o driog melyn. Trowch dros wres canolig nes bydd y siwgr wedi toddi. Cynyddwch y gwres a berwch nes i fod e'n cyrraedd tymheredd o 120 gradd selsiws. Tra bod y sirup yn cynhesu, chwipiwch y gwinwy gyda phinsied a halen A llwy fwrdd o siwgwr nes i fod e'n stiff.
Mae'r gwenwroi yn barod, mae fe'n stiff, yn dal i siâp. Mae 'na tymheredd cywir. Mae fe'n ofnadwy o dwy, felly plis byddwch yn ofalus.
Gwasgwch y dŵr mas o'r gelatin a'i ychwanegu at y cymysgedd berwedig a'i droi'n ofalus iawn.
Reit, mae'r gelatin yn y sirop nawr. Peidiwch cael y cyflymder yn rhy gloi nawr. Ac yn araf bach, i roi'r sirop mewn i'r ochr.
Peidiwch ag arllwys yn uniongyrchol ar y chwisg rhag iddo sblasio.
Unwaith mae'r syrup i gyd mewn efo gwên a roi, cadwch y peiriant i fynd, mae fe'n mynd i cwlo fe lawr, mae fe'n rhy dwym ar hyn o bryd wneud unrhyw beth efo, ond mewn rhyw bum munud bydd e'n barod i ni roi lliw mewn a hefyd i ni roi bach o blas oren i mewn efo'r malws melys. Right, mae hwn yn barod. Mae'n ysglein anhygoel arno hwn. A chi'n gwybod bod e'n barod gan bod e'n dal i siâp a hefyd chi'n gwybod os bod e'n marshmallow dda os da chi'n cael chydig bach ar eich bys a rwbio fe rhwng y bawd a dyle fe bod yn really esmwyth. Mae'n meddwl bod y siwgr wedi torri mewn Mae'n brin barod.
Crafwch y cymysgedd i'r tin wnaethoch chi baratoi ynghynt ac esmwythwch i'r corneli'n ofalus. Gadewch iddo oeri am o leiaf tair awr. Ar ôl oeri, torrwch e mewn i pa bynnag siâp chi moyn. Sgwariau yw'r hawsaf. Cofiwch uro'ch cyllell i wneud yn haws i dorri. Pe bellwch siocled tywyll wedi toddi dros ei phen e, cyn ychwanegu popping candy. A maen nhw'n barod i'w gweini!